my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi dem make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. Now be small something during wey be say di first lady wey be senator remi tinubu go visit di nursing school wey dey for inside asaba delta state as di mc come dey sing say na our mama na im be dis na so the nursing student dey come reply am say na your mama na im be that o this one come show say say nigerians dem no come get joy again o because of the hardship and ogbonge bad bad things wey dey happen for inside nigeria. na our mama be this o we no get another one. na your mama be this o. olùrẹ̀mí tinubu. na your after wey peter obi come out to come yarn say for inside 1999 say pdp lay foundation o and also some pdp people dey come even raise the foundation go reach decking say but all progressive congress government just come come scatter everything go ground na so the presidential aide wey be bayo onanuga don come dey warn peter obi say make him mind the way be say him dey yarn poa anyhow him yarn this talk o for inside abuja on a monday march 24 2025. For on top dis video wey dem see di former vice president of Nigeria wey be Atiku Abubakar and Senator Ishaku Abo and Senator Aishatu Binani and other All Progressive Congress members dem as all of dem come join body come hold meeting to do collation for inside Yola Adamawa state. Di operative of Lagos State Economic and Financial Crime Commission wey be EFCC don come catch two suspects dem wey be say dem go abuse naira and their names na Adeoti Folake and Adewunyi Modupe say because dem arrest dem after we say dem see dem say dem dey sell money. Na on Friday, March 21st, 2025, na im dem arrest dem. The FCT Calabar Police Command don come arrest one man wey be say im work na to dey carry bullet dey go dey deliver dey give some Omila bad people dem and na for inside gallon of red oil na im pack all the bullets dem take put inside and the name of the man na Nuhu Aminu, 32 years old from Katsina State na on Monday wey be March 24 2025 na im dey catch am. The Nigeria Labour Congress don come talk say dem go provoke to take action to stop national economy activities dem if the state of emergency wey Tinubu declare for inside Rivers State if e no reverse am or change am with immediate effect. di people democratic party former presidential candidate wey be atiku abubakar don come out come fire bad mouth to take give di senate president wey be godswill akpabio as him come tok say godswill akpabio say him dey very corrupt and not be only corrupt na him dey say him also dey harass women dem. Godswill Akpabio was a governor, he was corrupt. You know, he was corrupt. Not only he was corrupt, but he was also um, in the habit of uh, abusing, you know, women. di senate president wey be godswill akpabio don come throway face upon all di cry wey nigerians dey cry and di suffer wey dem dey face na so im come come out to come dey hail president bola ahmed tinubu say as im remove subsidy say today now say things don dey go well o say see as di economy don dey float well o and all im reforms dey work very well and every non-oil sectors dem dey also dey work very well as im come dey hail president bola ahmed tinubu for im good work wey im dey do. and subsidy is gone. And today we are able to float the economy with income coming from the non-oil sector. And so your, your reforms are working. So when you came... Justice Obiara Egwuatu of the Federal High Court wey dey for inside Abuja don come comot im hand from the case wey be say Senator Natasha Akpoti be filing and na on Tuesday wey be March 25, 2025 wey dem suppose take judge dis case na im Justice Obiara come out come talk. say im don comot handle for on top dat case. plenty youth of delta state don come out to come do anogri protest as dem come burst enter inside street to come carry the thirty days rant challenge take enter inside street to come dey talk o say make president bola ahmed tinubu make im leave nigerians dem alone o say because im dey press nigerians dem neck as dem come dey talk say make im resign comot say because the youth of nigerians dem don tire for am. Aṣíwájú! Everybody don tire for you. E dey pain us o! Aṣíwájú resign! Senator Nwa Ebonyi Onyekachi and the former Minister of Education wey be Obieze Kwesili don come dey get gbege as the Senator Onyekachi come out come dey talk o. Say wetin provoke am be say former minister wey be Obieze Kwesili tell am say make him shut up and make him sit down. He say na so him himself come even provoke come dey tell am say obieze kwesili na insult to womanhood say na wetin cause gbas- kasala between two of dem. You are the insult to womanhood. You are the insult to womanhood. And you are there to tell the world. afta wey di super eagles draw 1-1 eh, wit di zimbabwe team for on top di world cup qualifying match eh, na so victor osimhen come dey provoke for im teammates dem say because dem no try at all to defend di one goal lead wey super eagles bin dey lead di zimbabwe team before dem come equalise. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.